Ine, Polşa geleniň hakykatdan hem bildireli. Ine şu Polşanyň şuny görkezem. Hakykatdan hem kim bärik gelýän bolsa, Polşadaky ine şu esasy binalaryň biri-de. Şuny gören, hä, Polşa gelipdir-ow, hakykatdan hem Polşada eken diýip biler. Bärem şu wagt nirede durs? Şeýle görkezäýem daş-töweregi, ondan soň dowam edeli galan ýerinden. Bollan, bizi görkezseň. Hawa. Indi dostlar, bu gün aýyň näçesi? Şumat aýyň 28. Bu gün aýyň 28-i. Ýagny agam wizaň haçan aldyň, haçan basdyrdyň, şo zatlar barada gürrüň ber. Aýyň 25-inde wizam basyp çykdy. 28-inde de uzun gaýtdym bäri. Hemme zat normalny, gowy gaýtdym. Ýöne hiç bir problema zatymyz ýok. Hemmesi gowy. Şu oglan

Ýigrimi bäş on iki müň ýigrimi bir Ondan sonra gelen wagty ýigrimi sekiz on ýigrimi bir Ýagny ine Wiýe Wiýen diýip durandyr ýany Wiýena geldi agam şoň üçin am bäri biz kameraçy bilen biraz düşünişmek kynra Ýagny diýjek bolýanym size gönmen bärik Warşawa uçýaňyz a indi köp Warşawa gaýtjaklar ýa-da bilýändir gönmen Warşawa gaýtjak bolsaň bilet gymmadyrak Ondan soňra nähilek edýäs? Biz Wiýenanyň üstünden, Italiýanyň üstünden, Parisiň üstünden ýa Ukrainanyň üstünden şon ýalak gaýtsaňyz bilet azajygam bolsa arzana düşýär. Meselem indi siz Ýewropa ýurtlarynyň üstünden gelýäňiz. Meselem agam indi Wiýena geldi. Wiýenede şo taýda girende peçat basýar. Bärik Warşawa geleňizde hiç hiç problem ýok. Peçatsyz geçirýärler göni. Diňe sen çemedanyňy alaýmaly. Dogrymy? Indi dostlar size nämäni görkezjek? Men şeýle sana tutaýynam. Indi sen bize çemedanyň zadyň görkezäm, bärini aeroport, nemäni görkezeli. Awa, wokzaly görkezeli. Her kim gelende görsün, bilsin. Hakykatdan hem ine seň şu gün gelendigiňi neme bolsun diýenleri, ynandyryjy bolsun. Ine agamyň çemedanlary, ýalan ýok hiç hillege. Istanbuldan ýene bir adam getirdim içine sokup. Ine şu gün gelen nemeler boldy. Onda näme edýäs? Bärik gireňiz ine bärde taksiler zatlar şeýle ine ullakan äý kän ulamda a nemäni görkezeli bilet nähili galyn ony görkezeli bu poçta polska bulan nemesi bolýa a nämesi poçtasy bolýa poçta polska indi am gapyny açyp goýaýaly görmeseň. Meňňe men nirde? Daýy, ine şu taýda girýäňiz. Meň maskam sende maý? Ýok, mende näme üçin maska? Ine şu taýdan dostlar esasy ýerleri görkezmek isleýän men size. Geleňizde Şu taýda şeýle oçura durýarlar. Bärden şun ýalak bilet alýaňyz. Ondan soňra. Hawa, rusça bilýändirler dostlar. Hany köpüsi bilemok diýen bolýarlar, ýöne bilýärler. Bäriň wokzalyň ady Warşawa Sentralny. Ondan soňra ine şu taýda mesele bilen seret sagadyna. Näçe diýip otyr? Ýigrimi üç. Irden sagat bäş, on. Şu ekranyň ýüzünde siziň nirä gitjegiňiz, hemme zadyňyz ýazýar. Ine şunýalyk. Şular aslynda bu wagt sagat giç bolandygy üçin hemme ýer ýapyk dur. Siz bärik geleňizde bundan soňra näme etmeli? Agam bilediňi görkez. Seň alan bilediňem görkezeli. Biletem gaty gymmat däl. Bilet ine nirä barýa? Birje minut. Agam şu madne Katowitsiýa barýa. Ertir ýigrimi dokuzynda gitýä. Irden sagat näçede uçýa? Nol bäş ýigrimi bir uçýa. Ýöreýä. Ine normalýa bir adam. Ýagny şunýalaky bahasy altmyş zlot, ine şu taýda ýazýar. Ýagny altmyş zlot diýmegiňem näçeräk bolýar? On bäş dollar ýalak bolýarmy? On bäş dollar ýalakrak bolýar. Ondan soňra bärik geleňizde men näme etsemkäm, nirde galsamkam diýen ýalaky hiç hileky gaýga, gama, hiç hilekäde pikire batmaly däl. Indi siz geldiňizmi bärik, hä? Bärik geleňizden soňra şu taýda indi näme bar? Roşman. Äý bärde ine gyzlaň kraskasy, onsy munsy. Ine şu taýda size nemäni görkezeýin men. Z zamka diýýä. Hany ýapdy dos oglan, ýapyldy şu maş. Şuň içinde kafe, oduk-buduk, onnoň telefon nomer zat satylýar ine şu taýda. Ondan soňra eger-de ýanyňyzda puluňyz bar bolsa, dollaryňyz bar bolsa, ine bärde dollaryňyzy böldürip bilýäňiz. Ýagny kantor diýmek dollar böldürilýän ýer diýmek. Ondan soňra bular nämeler? Bularam şeýle ýanky reýsler sagat haçan gidýär, näçede gidýär? Warşawa wschodnyýe diýýär. Bulam sentralny bazar we buram wschodnyýe bar. Agam nirden gitmeli sen? Bir indi seret indi. Şun ýalak bir zat bar indi. Ilham agam geldi, Yhlas indi şu agamyň indi irden sagat 05:21-de bileti Galmana ýeri ýok. Şoň üçin biz näme edýäris agamy ýokaryk geçirip ýatyrýarys. Gel agam öňde nirde ýatjagyňy görkezeli. Irden sat bäşe çen garaşmaly. Orta zoruna ýaly diýseň agam. Öýüňe gidem. Pälwan öýüňe alyp gidäýim elläde. Ýok öýüme alyp gidemok diýdim-de. Ine de ýokarky etaž bar. Ýokarky etaža çykyň. Ýokarky etaža çyksaňyz, ine şu taýda garaşyp oturanlar zatlar görersiňiz. Ýagny hiç neme edip oturmaň. Ine her kime ine irden sagat şulaň biletleri. Hemmenin gamine garaşyp otyrlar. Ine ýatanlar haýsy, ýeneler haýsy, garaşyp oturanlar kän. Şunýalaky. Bärde gowy zady Wi-Fi zadam bar. Ýaňky ýerine şeýle görkezeýin. Amine şu taýda seň ýatmaly ýeriň dagmanja ýatyp tur gijäň rahat bolsun. Ýorgan düşek ba. Ondan soňra ýene bir zat aýdayyn size puluňyzy böldüreniňizden soňra ine ýokarky gatda biedronka diýip durandyr şu taýy arzan magazinlaň biri ýagny Ukrainadakylardan geljeklerden Aşan ba Ukrainada ýalňyşmasam ondan türkden geljekler Migros A ýüz bir Bim diýen ýalyky Şu biedronkaň içine girseňiz hemme zat arzan şu taýda. Bäri tutan ahranalar zatlar dur. Ondan soňra bäri näme? Men size şu taýynam görkezmek isleýän. Indi a ine serediň indi şu taýda a neme durandyr. Bu bir iki üç diýip durandyr görýäňizmi dostlar. Ondan soňra bärde peron bir iki. Üç, dört. Dogrumy? Meselem ine siziň biletiňizde şu ekranyň ýüzünde çykýar şeýle. Meselem ine agam Katowitse aýtmaly şo taýda Katowitse çykýar ine ho kiçjik kiçjik bolup ýazgylar geçip dur şo taýdan geçýär. Meselem şoň arkasynda üç barmy znaçit ony üçünji perondan gidýäs. Gelýäs bärik üçünji perona. Şeýle görkezeýin bärine. Ýagny bärik nemä gelenler bolsa Polşa ýagny Warşawa gelýär tagam köp samolýot. Ine şu taýdan görkezeýin. Üçünji peron. Şu taýt gelýäňiz. Ine, perron üç bärden nirä gitdede želeni gora diýä. Agam habarlaşarys. Bärinem görkezä geli. Ine şunýala ki, her kim garaşyp dur. Gel. Äri şu taýdan tren gelýä, ýagny poýuz gelýä. Nirä gelede 23-25-de zeleniýe gora gelýä diýä. Men ýazgyny okýan size görünmän biler. Ine serediň peron bir, peron iki, peron dört, ýagny şunýalaky adamlar garaşyp otyr. Meselem seňki peron üçden bolsa bu tarapa geçersiň, peron üçünki bäri o tarap peron dört diýä, ýagny şunýalaky. Şuma gije bize sagat gidete am näçe bollaý sagat? Sada ýigrimi üç ýigrimi dört. Ýigrimi üç, ýigrimi dokuz, ýagny sagat on ikiň ýary bolany üçin adamlar azyrak bärde. We şuny aýdýyn men size bärik geleniňizde men bulaň dilini bilemok, nädip bile dalaýyn zat diýip hiç çilek ýadada çekinip oturma. Bulaň özleri bilemok diýýärler, ýöne orsça gürleseň özleri düşünýärler. Tak tagam ine garaşan wagtyňyzda bärde kofejik zat içeýin diýseňiz, kofejik zat içersiňiz. Bärde magdonuslar zatlaram bardyr. Ýani Makdonaldslar zatlar beýleki nämelerden arzanyrak bolýar. Ine şeýle şu aşakda şeýle Makdonalds bar. Men o taýlaryny görüp görkezip oturjakan. Starbucks kopiýamyz bar. O taýda ýene Makdonaldsyň men size bar ýerini göze görünýän ýerini görkezeýin. Etiket. Ýani o taýda da Makdonalsyň nemesini görersiňiz. Şu taýdan iýip içip bilýäňiz arkaýyn. Meselem iň esasy zatlaryň biri zamka diýýär. Şu taýdan hem indi nomer zat alyp bilersiňiz. Indi indi bul oglanlaram indi gelipdirler, garaşyp otyrlar. Oglanlar nirä gidip barýarlarka? Salamlaşalyňmy, näme edeliň? Hi. Hi. Hi.
YouTube video. Hello. Where are you from? Indonesia.

Ine görşüňiz ýaly ki her ýurtdan bärde adamlar bar. Bäri Makdonaldsynky. Iň soňunda agam jemläli onda. Näme diýjek agam? Nälik bir indi öz nähilek nemeleri başdan geçirdiň? Bir gorkar ýalak zat barmy? Çekiner ýalak bir zat barmy? Meselem biri öňden çykmasa bir özüňde gork meselem men seň öňden çykmadym garşylamadym diýeli dogrymy? Ýagny özüň şu zatlar bir çekinermidiň, gorkarmydyň? Elbetde ilk başda biraz çekinmeler zatlar bolýandyr wan ýöne şonadam nähili nemeler boldy sizde? Ilk başda gorkym boldy ýöne geldikden soň rusça hemmesi rusça gürleşse rusça atwet berip durlar. Ýöne tapmasam gyn bolmady birinden telefonyny alyp şu oglana jaň etdim. Srazy maşyn bilen geldi aldy şu wagtam bilet aldyk.

Daşoguzdan Daşoguzyň Niram. Daşoguzyň Nyýas Petrabyň. Nyýas Petrabyň.
Nyýas Petrabyň oglanlaryna. Görenden soň hemmesi tanar ony.
Bol am. Ana şuny şeýle men hem. Dostlar, görşüňiz ýaly ki, agam yhlasy diňlediňiz. Nesip bolsa, şu çekýän wideom size peýdaly bolandyr diýip bir umyt edýän. Nesip bolsa bärik gelseňiz hiç çilek ýa-da çekilmäň. Hawa, ýaňy agam diýdi, orsça gürleýäler diýdi. Ýöne orsça nähillek gürlärler bärde aeroportda gürlärler sebäp diýseň bärde gater we beloruslar ukrainler köp bärdele şoň üçin köp many suratda ane bärde kassalarda oturýan adamlar orsça biläýmeli bolmasa şeýle görkeziň garaşyp oturanlar zatlary ýani şoň üçin ýöne sizäde hota gidip baryp bir polýak birini tapsaňyz orsça bilýäňizmi diýip sorasaňyz hiç hile ýagdaýda orsça bilemok diýip aýdarlar çünki bulaň dilleri nähillek Gaty köp sorag sorýarlarda maňala bulaň diller agam hiç ýilek ýalyda orsça bilen baglanyşygy ýok. Ýok. Bulaň dilleri nägilek diýip aýdylmese ukrainaň dilleri ýani ukrainaň dili kahol diýilýär maňa şola men bilemok ýani. Kahol. Kahol. Ýani şolaňky bilen meňzeş ýani türkmeniň dili azarbaýjanyň laryň dili özbeklaň dili türkler bir birine gaty meňzeş bolan boluşýarlar ki bulaňam dilleri ýani bir birine meňzeş. Wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Eger-de size hem bärik geljek bolsaňyz şu wideolary görüň, bärlerini ögrenişdiriň. Ana nämem, habarlaşarys. Görüşüris.
Näme edip galanyň soňunda wideo? Laýk goýmaly gowja, podpisats etmeli. Laýk goýmaly, podpisats etmeli, dostlaryňyza görkezmeli, kommentariýada ýene bilmeýän zatlaryňyzy ýazmaly. Menem siziň bilmeýän kommentariýalaryňyzy okap ýene size peýdaly bir wideolar çekmekçi. Onda näme? Hoş sag boluň. Görüşeris.